Pek iyi, hususan siz kibi acayip balalarnıñ yanında bulunsam keyfim daa da çoq köterine ve özümniñ balalığımnı hatırlayım. Vay, Rustem ağa! Ya bu nasıl çalğı alet? Bu çoq meraqlı çalğı alet, onıñ adı santır. Bizim halq aletlerinden biri. Onıñ, bu santırlarnıñ bir çeşitlerinden biri. Asılında bizim medeniyetimizde santrlardan İran santrı çalına edi. Men işte bu böyle boğum çeşitinde çalam.
Maşallah.
Ya biz soñunda onıñ sesini eşitecekmiz? Ebet eşitermiz.
Siz isetersiñiz, bu santrnıñ sesi nasıl bir renkli, özüne duyğularnı çekken ve insanda, diñlegen insanda duyğular açıqlağan bir alet bu, acayip alet. Böyle bir tılsımlı sesi bar bunıñ. Olmasa, bu alet aqqında biz açıq soñ laf etermiz. Şimdi biz isteymız siziñ aqqında bilmege. Öylemi?
Ya siz qayda doğuldıñız?
Men doğuldım, balalar, Lenin rayonında, Batalnaya köyünde doğdım. Biñ doquz yüz yetmiş eki senede. Asılında biz Qırımğa çoqtan kelgen qorantalardan biri olamız ve mında doğuldım, Qırımda. Ya şimdi handa yaşaysıñız? Şimdi qadimiy Bahçısaray şeerinde, çünki qabilemniñ tamırları Bahçısaraydan ola. Babamlar öz tuvğan şeerine köçeyik dep, doqsan senesi anda köçtik.
Ya qayın edi Qırımğa köçmege?
Altmış sekiz senesi, ebet, bizler qıyınlıqlar çektik. Bu aqqında biz çoq tarif ettik. Qıyınlıqlar çektik ve mına siz kibi bala olğanda bizler mında, tasavur etiñiz, bizim halqımız pek az, biz yaşağan köyde pek az edi ve umumen Qırımda ve balalığımız böyle müitte keçti, til yañramay, kitaplar yoq, radiomız yoq, lâkin tilni saqlamaq kerek edi ve sağ olsun anam-babam bu üstünde çalıştılar. Bu üzerinde ve bizge tilli aşladılar sevgi tilimizge ve tilimizni saqladıq, mına başqa tilde qonuşmayıq. Olarda böyle talap ete ediler, evden tış çıqtıñızm başqa tilde laf etiñ, evge kirdiñizm tuvğan tilimizde laf etiñiz.
Siz qayda oqudıñız? Qayda oqudım?
Baqıñız, ebette, umumtasil mektebini, sekiz sınıfnı men bitirdim şu köyde, Batalnaya köyünde. Soñra Aqmescit şeerine muzıka oquv yurtuna, muzikalnıy uçilişe, Pötr İlin Çaykovskiy adındalı muzıçilişağa kirdim. Aslında men akkordeoncım. Akkordeoncı olaraq. Soñra doquzıncı, doqsancı senede men konservatoriyağa kirdim ve doqsan beş senesi, biñ doquz yüz doqsan beş senesi Donetsk muzıka akademiyasını, yani konservatoriyasını bitirdim. Ve mında Qırımğa qayttım, medeniyetimde küçüme köre, işte, bilgime köre medeniyetimizge hızmet etmege.
Ya siz mektepte yahşı oqudıñız?
Mektepte, ebet, baqıñız, mektepte oquğanda men aytqanım kibi bizler qırımtatarlar az edik mında, Qırımda, ve babamlar bizge böyle ögümizge şart qoya ediler. Mına bizler qayttık Vetanğa, lâkin bizden soñ daa qaytacaq qırımtatarlar bar, inşalla, ve o qırımtatarlarğa epimiz imkânımızğa köre, küçümizge köre yol açmaq kerekmiz. Demek, mektepke barasızmı? Mektepte özüñizin em nizamlı, terbiyeli alıp barıñız, em de oquvlarıñız yüksek seviyede olsun. Yarın kelecek qırımtatarlarnı sevine-sevine qabul etsinler dep, ana şu babamlar qoyğan talaplarğa uyaraq bizler mektepte yahşı oqudıq, men de yahşı oqumağa tırıştım. Sınıfta dört oğlan edik, şu dört oğlandan eñ yahşı oquğanlardan men edim. Aql, dört, beş sınıf tek alâ işaretlerge oqudım. Beşinci sınıftan soñ mende bir, eki, dörtim peyda oldı. Böyle etip sekiz sınıf bitirdim. Mektepte oqumağa sevediñizmi? Mektepte oqumağa
sevedim. Bilesiz, Meraqlı ocalarnıñ derslerine barmağa seve edim. Meselâ, geografik derslerine begene edim barmağa. Esasen fikirlerim, içimdeki küçümni, ğayretimni bere edim muzıkağa. Umumtasil mektepte dersler bitken soñ babamlar bizlerni, men ağa-qardaşlarımnen bir maşinağa yükley ediler, bizni oturta ediler ve Rayonnıñ merkezine alıp kitip muzıka mektebine aftada üç-dört kere qatnay edik. Şunıñ içün esasen teessuratlarım muzıka mekteplerinen bağlı. Mektepte men eñ küçük edim. Aytayım sizge, altı yaştan aldılar meni mektepke. Bala bağçasında olğanda Anam sağ olsun, menden çoq meşğul ola edi, çoq bilgi bere edi, evde terbiyeley edi ve bala bağçasında, anda gruppa derslerinde men başqa balalarğa cevap bermege imkân bermey edim. Bütün terbiyeciniñ suallerine cevapnı men tırışa edim bermege, qol, ya da qıçırıp ayta edim, ya da qolum uzata edim, turıp ayta edim. Soñ anama ayttılar, bu balanı beriñ mektepke, dediler, o mında keder ete. dersler alıp barmağa, lâkin yaşım-yaş, altı yaştan almağa mektepke vaqıt almay ediler. Soñ böyle mektepniñ müdiri dedi, keliñiz, biz alıp baqayıq altı yaştan, eger mektepniñ programmasını menimsemege imkânı olsa, küçü yeterli olsa, qaldırarmız, dedi. Eger menimsip olamasa, programmanı kene bağçağa qaytar. Lâkin mende öyle olıp qaldı, qaldım mektepte ve sınıfımda eñ küçük bala edim. Em boyumnen, em yaşımnen küçük edim. Şunıñ içün tekaran sen ayttıñ, meraqlı edimmi mektepte oqumağa, sınıfımda tekaran men bir sıqıntı duya edim. Çünki öz yaşım balalarımnen barmadım mektepke. Ya sizde sevmegen dersleriñiz bar edi? Sevmegen derslerim bar edi. Men geometriyanı sevmey edim. Men er vaqıt tüşüne edim, niçün men bu teoremalarnı tasdıqlamaq kerekim? O teoremalarnı endi tasdıqlağan insanlar oldı, bar. Niçün men muzıkanı severek, muzıkanen oğraşma istegen insan kerekim, bu geometriyada teoremalarnı tasdıqlamaq kerekim? Ana, geometriyanı pek sevmey edim. Himiyanı bir sev başladım, soñ oña da bir suğundım. Men belirsem ocanen bağlı edi o. Coğrafiyanı seve edim, çünki bizde coğrafiyadan ders alıp barğan oca çoq meraqlı adiseler ayta edi, özüniñ ayatından çeşit vaqialar ayta edi. Şunıñ içün bizler ağuzımıznı açıp diñlep otura edik. Ya kimnen bir ralede oturaydınız? Ralede, ebet, bizlerni oturta ediler. Qız, oğlan, qız, oğlan oturta ediler. Men aytqanım kibi, bizde başqa türlü em olmaz edi, çünki dört oğlan bar edi sınıfımda, qalğanı qızlar edi. Çeşit vaqıtları çeşit qızlarnen oturta ediler. Adları aqılımda, Nataşa Lebedevaz bar edi, İra Krivenko bar edi. Amma bir vaqıtleri Aleksey Fedotov o menim inim edi, raqibim edi. O da tekaran yahşıca oquy edi, lâkin men er vaqıt evge kelip onı yeñmege, ondan üstün olmağa, onı ozmağa, yahşıca oqumağa tırışa edim ondan. E, çünki babamlar şart qoydı, sen qırımtatarsıñ, sen numune olmaq kereksiñ dep. Rustem ağa, men balalıqta masallarnı pek seve edim. Ya siz balalıqta masallarnı seve ediñiz? Masallarnı pek seve edik, çünki masallar biz içün vaqıt meraqlı kele edi. Bir yetişmemezlik bar edi, mına baqıñ, ekseriyet halqımız nede yaşay edi Özbekistanda, siz bilgeñiz kibi, anda Neşriyattan kitaplar çıqa edi, balaçıqlarğa imkân ola edi kitaplarnı elinde tutmağa. Biz mında yaşaraq, mında kitaplarımız yoq edi, ana tilinde kitaplar, ve masallarnı bizler analarımızdan, bitalarımızdan, dudularımızdan eşite edik. Baba, emcelerimiz olar çalışa ediler, amma. Qadınlarımız, qorantalarımıznıñ qadınları bizge masallarnı ayta ediler. Ebette, masallarnı eşite edik, lâkin destanlar da ayta ediler. Men hatıramda Köroğlu destanı çoq qaldı. Onı bir dudumız bizge toplay edi, bizlerni, siziñ yaşıñızda edik bizler, toplay edi etrafına ve bizge Böyle bir duyğulı, teessuratlı ayta edi, şunıñ içün belki hatıramda qaldı Köroğlu destanı. Ya balaqta nasıl oyunlar sevediñiz oynamağa? Oyunlar,
baqıñız, o vaqıt biz halqımızdan uzaq olğan sebebimnen, ebet, bekim şunıñ içün sebep olaraq Milliy oyunlar oynamadıq, lâkin Kazaki razboyniki, öyle oyunlar oynay edik. Soñ Pekar degen oyun oynay edik. Soñ Sveçi degen oyun oynay edik. Amma oğlan olaraq bizler, ebet, arabaçıqlar, maşinalar istey edik oynamağa. Tüfek pıştavlar şo zamanı, yetmiş seneleri, biñ doquz yüz yetmiş seneleri, babamlarda em imkânlar az edi, tükânlardan çoq oyunçaqlar alıp olamay ediler. Biz özümiz yasay edik oyunçaqlarnı. Arabaçıqlarğa bilirdik, yolda tapsaq bir köpçekler ya da bir dostlarımız kerekmegen sınıq maşnâlarnı eger köterip atacaq olsa, ondan köpçeklerni sorap ala edik ve, Babamlardan beraber ağaçtan maşinalar yasay edik. Ana öyle qumda oynamağa sevey edik. Pıştavların da şay, tüfeklerin de şay ağaçtan. Ne içün ağaçtan da men aytarım, babalarımız, menim babam ve emcemler olar dülger olaraq çalışa ediler ve olar elbette yardım ete ediler bizge. Ya top oyunlar oynaydınız, misal, futbol, basketbol, ya bekim, lâñga? Lâñga oynamay edik, a futbol oynay edik. Mına biz aytqan kibi, mında Qırımda yaşay edik, a Uzbekistandan tuvğanlarımız çoq kele edi tatillerge. Siz kibi balalar kele ediler bizge. Öyleliknen biz em tuvğanlarımıznen tanış ola edik, Şaşa edik, bizde tuvğanlar dairesi çoq keñiş eken. Ana, şu tuvğanlarımıznıñ arasında futbolnı sevgen ağalarımız, qardaşlarımız ola edi ve olarnıñ sebebinden biz de futbolğa yanaşa edik. Biz yaşağan yer, Lenin rayonı, siz bilgeniz kibi, çöllük, anda çöl alanları çoq keñiş. Ve çıqa edik soqağımıznıñ artına, anda çöllük, anda futbol oynay edik. Seve edik futbol oynamağa. Basketbol, voleybolnı onı mektepte seve edik oynamağa. Evde imkân yoq edi o alqalarnı asmağa, böyle sıñırlı bir setkalar asmağa imkânlar yoq edi. Şunıñ içün voleybolnı seve edik mektepte oqumağa. Atta yarışlarğa da bara edik bizler. hatırlayım. Rustem ağa, ya siz mektepten soñ qayda oqumağa bardıñız?
Baqıñız, muzıkanı, muzıkanı elbette men sevdim, muzıka mektebine qatnay edim ve başta boksçı olmağa istey edim. Boksçı olmağa istey edim, babama, babamdan böyle laf ettim diye men boks isteyim, boksqa barmağa da, boksta neticeler köstermege. Soñ babam. Ve muzıkanen oğraşa edim. Soñ babam añlattı, dedi, boksqa mümkün barmağa, lâkin sen maña uzun ömür keçirgen bir qaç boksörniñ adlarını ayt, dedi. Vot. Soñ men adlarını aytıp olamadım, eybet. Soñ neme, o ayttı, sen de muzıkağa barsañ, devam etseñ, çalğı zenaatı menimsep alsañ qoluna, Sen adamlarğa yahşılıq ketireceñ, duyğularını zengileştireceñ, ruhiy bir zenginlik bağışlacañ, adamlarğa faydañ çoq olacaq. Şunıñ içün devam etseñ yahşı olur edi, dedi. Şunıñ içün men kittim oqumağa Eksoy ağamnen, Ridvan ağamnen beraber muzıka uçilişşağa. Mında Aqmescitte muzikalnıy uçilişşe bar, muzıka oquv yurtu. Umumtasil mektebinden soñ muzıka oquv yurtunda oqudım. Ya şimdi nenen oğraşasıñız? Şimdi,
baqıñız, çalğıcı, icracı olaraq men Qırım ansamblinde, mına bu alette çalam. A biñ doquz yüz doqsan seneden berli Müendis pedagogika universitetinde muzıka kafedrası açıldı, anda men talebelerge ders berem, akkordeon Derslerni özüm akkordeoncı, men ayttım, e, akkordeonda çalmağa ögretem, dirijirvaniya derslerini ve bu akkordeon dirijirvaniyanen bağlı daa diger fenlernen, fenler boyunca dersler alıp baram. Rustem ağa, ya siz muzıka ğayriden daa bir yerlerde çalsa ediñiz?
Ebet, çalıştım. Men, baqıñız, konservatoriyanı bitirgen soñ Qırımğa keldim. Özümni, bilgilerimni medeniyetimizniñ inkişafına işletmege istey edim. İş araştıra edim, zenaat boyunca, lâkin birden iş tapa almadım. Ve qısmet oldı maña, men çoq taqdirime ve Allağa Minnetdarım, qırımtatar tilinde televideniye ve radio eşittirüvler teşkilâtında, GTRK Krım, o vaqıt ayta ediler, anda kirip çalışmağa ve yayınlar alıp bara edim. Belli olğan yayınlardan biri muzıkalı selâm edi, Yürekten tilekler. edi ve radioda Qırım yıldızları eşitüvleri edi. Ana, niçün men anda çalışıp oldım, bunı bir kep siz kibi yaşlarnıñ diqqatına, qırımtatar tilini yahşı bilgenim içün. Anda kirmek içün yarıştan keçmek kerek edi. Ve men keldim GTRKğa, anda bütün hadimler toplandılar ve subet keçire ediler. Tuvğan tilini nasıl bilem? Tuvğan tilde tarif etmege rica ettiler. Berdiler, gazet oqudım tuvğan tilde ve oquğanımnı olarğa tekrar aytıp berdim. Telâfuznı diñlediler ve qabul ettiler işke. Mına, tuvğan tilini, tuvğan tilini bilmegi, bilgisi nasıl neticege ketire bile. Şunıñ içün ögreniñiz tuvğan tilini. Siz özüñizge, baqıñ, men çalğıcı, amma başqa saada özümni körsetmege, özümni imkânlarını açmağa mağa tuvğan til yardım etti. Siz de tuvğan tiliñizni yahşı bilseñiz, siziñ yaşta balalar tuvğan tilini yahşı bilseler, Esas zenaattan ğayrı daa başqa zenaatqa yanaşa bilirsiñiz ve fayda ketire bilirsiñiz. Qısqası, mına, radioda ve televiniada çalıştım. Eger şimdi sorasañız, çalğıcılıqtan ğayrı men ilmiy araştırma institutında da çalışam. Anda ilmiy işler alıp baram. Bu daa bir zenaatım. Rustem ağa! Baqıñ, ya bu qara tayoçıq nege kerek? Bu tayoçıq? E.
Bu anahtar. Mına çalğıcı böyle telli aletlerde çalıp başlamazdan evel, telli alette çalıp başlamazdan evel tellerni tarttıra. Türk tilinde vasiflamaq deyler, nastraivot. Bizde sazlamaq degen soz da işletilmey. Telni tarttırmaq da mümkün. Meselâ, baqıñız, men bir telni boşatayım, men o da çalmaycam, körseteyim, baqıñız. Men boşatam telni. Eşitesiz? Endi ses. Endi tarttıram aynı telni. Eşitesiz? Ana, bu anahtar episini bir tertip-nizamğa, yükseklik boyunca tertip-nizamğa qoya da soñ, Aenkli çıqa aletniñ sesi. Bu anahtar, vasifalamaq anahtarı. Mına baqıñız, mında siz köresiñiz mizrablar, mizrab deyler bu tayaçıqlarğa. Mende eki türlü mizrab bar. Siz körgeniz kibi, mında. kiysçıqlar yapıştırılğanı. Bu kiysçıqlar ne yapa, sesni, seske özüne has bir ayıñ, renk bere. Köresiz, böyle bir yımşaq ses. Lâkin pek ursañ, amma yanında daa başqa mezrablar bar. Aynı telge ursañ, baqıñ nasıl sesi.
Başqa türlü. Başqa renki çıqa, e? Tekaran. Nasıl ayta bilirsiñiz? Bu reñke baqıñız. Qıyas ete bilirsiñ? Bu ekincisi tekaran küneş kibi açıqlana, e? E. Açıqlay. Ana baqıñ, bu mizraplar asılında bu aletniñ mizrapları. Lâkin bu mizraplarnı men özüm yaptım. Numune olaraq, numune olaraq men, eger siz körgen olsañız, Yaya Şerfedinov, belli bestekârımız, Yañra qaytarma kitabını neşirde, o, bu dünyanı terk etken soñ, onıñ kitabı çıqtı neşirden. Anda aletlerimizniñ resimleri bar ve santır aletiniñ yanında böyle mizraplar bar edi. Ana men resimge baqıp, evde özüm bu mizraplarnı yaptım. Oşattım, demek, ananeni devam etmesi içün. Lâkin onı daa men mükemmeleştirmek kerekim, mında ya kiyizçikler yapıştıracağım, ya da bu kibi yanına daa misraplar yasamaq kerek. Bular böyle açıq ses bersinler dep, yanında başqa misraplar kiyizçiklernen olsun, tekaran böyle bir özüne bir has renk. bersin dep, öyle misraplar da yasaycam inşalla. Şimdilik bu misraplar da çalam. Olar sesi tekaran böyle saqlı, tılsımlı bir ses çıqara o.
Ya sizge nasıl tayaqlarda yengilce oynamağa? Maña farqı yoq. Men başta alıştım bularnen çalmağa. Soñ Qırım ansambline çalğıcı olaraq kirdim çalışmağa da, anda taqım içinde çalğanda bular tekaran keskinci çıqara sesni. Rehberimiz Server Kakura dedi, mümkünmi, bunıñ sesini tekaran böyle bir Özüne has bir renkte küşetmege de neden ayırılmasın, aenkte olsun, taqımda aenkte. Soñ men bu mizrablarğa avuştım, bularnen çalam. Eger solo olaraq çalacaq olsam, mına bularda mümkün çalma. Bu alet qırımtatar, men Qırım müendis-pedagogik universitetinde orkestr Teşkil ettim de şu orkestrden beraber bu aenk, bu aletti men talebem solo çaldı. Ana orkestrde qırq adam edi, qırq beş adam edi ve buña qarşı olar qapata bile ediler bunı, bastıra bile ediler sesini. Bastır, bastırması, bastırmaması içün o talebem bu nelerden çaldı, mizraplardan çaldı. Ya bu şeçikler nege kerek? Bu şeçikler, baqıñ, mında yetmiş altı dane, olar tellerni tutalar. Telni iliştiremiz buña, soñ birçikte kaloklarğa tarttıramız da, kaloknı soñ bu men körsetken anahtarnen telni tarttıramız. Bular telni tutalar. Bir ucunı, ekinci ucu mına bu kaloklarğa kelip sarılır. Ya sizde qorantanıız barmı? Ebet, bar.
Biz, biz qırımtatar, biz mında Qırımğa keldik çoqlaşmaq içün. Er birimizde qoranta olmaq kerek ve dört bizni qurtaracaq, inşalla. Qorantam bar.
Rustem ağa, baqıñ, mana şimdi ayat dersleri programması. Siz ne isteysiñiz balaçıqlarğa aytmağa?
Balaçıqlarğa, ebet, men bu fırsatnen faydalanıp, bugün, Menim neslimniñ bir yürek acısı, bu tilimizniñ coymamması. Şunıñ içün men isteyim, balaçıqlar, bizim acayip bir tilimiz bar. Şu tilimizniñ esasında acayip muzıkamız peyda oldı ve acayip muzıkamız bar. Mına bu eki, medeniyetimizniñ eki böyle esaslı bir nelerine diqqat ayırmaq kereksiñiz. Tilni ögrenmek ve muzıkamıznı diñlemek, tilnen laf etmek, qırımtatar tilinde laf etmek ve milliy muzıkamıznı icra etmek ve diñlemek turmuşımızda daima yañrasın muzıkamız. Bunı aytmaq isteyim. Ve, elbette, biz sizlerge, ösip kelgen nesillerge böyle bir vasiyetimiz, Vasiyetimiz bar, Qırım, mına bizim baba-dedelerimiz Qırımnı bizge bağışladılar, ketirdiler, berdiler bahşış olaraq. Biz bu bahşını qıymet bahşış olaraq saqlamaq kerekmiz ve inkişaf etmek kerekmiz. İnkişaf oluñız mında, Vetanda. Bu Vetanda biz, bilesiz, Şakir Selimde böyle bir laf edi, böyle bir şiirinde böyle sözler bar. Dünyağa nam bergen bir millet edik, asırlar tübünden tirilip keldik, Vatanğa köz tikip, qurbanlar berdik. Ana, bu sözlerni diqqatta tutıp, siz de öz ömür yoluñıznı Vetannan bağlap, mında inkişaf etmege tırışıñız.
Rustem ağa, sizge çoq-çoq sağ oluñız. Siz de sağ oluñız davet etkeñiz içün. Çoq sevindim böyle acayip balalarnen tanış olmağa, Ayder ve Naile.
Rustem ağa, ya siz şimdi bizge bir şeyler çalıp olursuñızmı?
Bir nağme çalıp bererim, ebette. Bu alet mına kadrda, studiyada tura, turıp te ses çıqarmasa, ne bilesiñ, doğru olmaz, e? Keliñiz, Men Bağçasaraydan, men aytqan kibi, Yüksek minare nağmesini çalıp bereyim. Yüksek minare, men bilesem, Bağçasaraydan bağlıdır bu yer.

Sağ oluñız, balalar, diqqatıñız içün. Biz pek begendik. Baqıñız, kerçekten de, bu aletler, aletlerni diñleseñ, icdaatlarımızın ruhlarını is etmek mümkün, e? Doğrumı? Bu aletlerde, olar çalğanda öz duyğularını ifade ete ediler bu aletlerde. Keliñiz, ögreneyik biziñ aletlerimizni. Kerek olsa, istegenler olsalar, bu aletlerde çalmağa istegiñiz olsa, men davet etem Qırım müendis pedagogika universitetinde men sizlerni ögretmege areket eterim, inşallah. Çoq sağ oluñız, Rustem ağa, biz sizni pek-pek begendik. Sağ oluñ siz de. Men de siz kibi balalarnı sevem, begenem ve körem, biziñ kelecegimizni körem sizlerge baqqanda.